Ħa naraw daqsxejn. Għadnilhom din l-istorja, għadnilhom it-Ziju George li vvintajniha. Daħal il-belt biex jaqta' biljett għall-Ingilterra għall-25 anniversarju taż-żwieġ u anke biex ikun jista' jiltaqa' mat-tifel Kim li ilu jgħix Londra għal dawn l-aħħar ħames snin. Meta wasal sab il-ħanut tal-aġenzija magħluq u biex jgħaddi l-ħin, iddeċieda li jċempel lil ħuh Freddie biex jiltaqa' miegħu għall-kafè għand Jean-Pierre's Bar. Dan mhux xi siegħa u nofs jitkellmu, qabadhom il-ġuħ, Hu ordna platt spaghetti bil-klamari, mussels u gambli. Kif kien għadhom qed jieklu, ċemplet iz-zija Mary u lil George qaltlu li qed tistenni ghall-ikel. Qalilha, Mela x'sajjart? Qaltlu, Spaghetti bil-klamari, mussels u gambli. George ħares lejn il-platt u qal, Ill'aħwa x'kumbinazzjoni! U qata'. Dieha l-istorja. Ħa naraw il-persuna tgħid, jgħiduha lil xulxin. U mbagħad naraw daqsxejn kif spiċċat din l-istorja.
It-tiju George mar il-belt biex jaqta' biljett għall-Ingilterra, ħa jmur jiċċelebra l-25 anniversarju ta' oħtu. Nel-fratemp u kien se jintaqa' ma' neputi Kim li kienu li ma jara ma nafx kemm. Però meta mar biex jibbukja l-bil sab il-bib tal-aġenzija magħluq u ntaqa' ma' ħuh Freddy. U qalu xi morru niklu flimkien u dan marru marru ordnaw kalamari, gambli u tajt xi platt kellhom. Meta spiċċaw mill-ikel, oħtu ċemplitlu, oħtu Mary qaltlu, Isma', Ġorġ, qaltlu, qed nistennik għall-ikel jien. Alla x'ikel? Alla, alla x'selġ lestejt? Qaltlu, Klamari, gambli, alla, għadni kemm kilthom issa.
niftakar. Sejju Ġorġ jwax Ġorġ Ġorġ. Ed bissa, mux bissa bissa rjeta. U l-minsax eh, ikun. Ek, ek, ek. Isma, għad isma, għajja. Għara. Laħna. Ibda jgħid l-tnobiet.
Għajja, dawna, tibda.
It-siju George. Siju George. Mar il-belt. Biex jaqta tiket biex umur jara n-naputi tijaw. Il-naputi, eh, l-agenzija saba maħluqa, intaqa ma kim, U mar ġobar ma nafx ismu, ma nistax ngħidu ħabbar reklam. U ħadu platt spagetti bil-klamar. Sakemm kienu din hemmhekk ċemplet it-sija mer u saqsitu biex kien ġej għall-ikel. U qalla ma nassajjar, qoltlu spagetti bil-klamari. Għalli x'kombinazzjoni u qata.
Di, u ta' mazzijat? Le. Issa xizjed.
U tiftakar Mike?
Etziju Ġorġ mar il-belt biex jaqta tikit biex imur jara tzija Mer. Meta mar il-belt, intaqa ma' Mary ehm, u għalla laħem mur jara tzija Mer. Però U Amer iddeċidew li jmorru jieklu platt spaghetti. Platt spaghetti u marru jieklu platt spaghetti bil-klamari. Sadattant ċemplitlu t-si Amer u għartlu fejn, għartlu għak moċ il-belt biex jgħata tiket u għek, insomma, u għalli, għallant għat ma kim u ħat spaghetti bil-klamari.

Mela, anki l-Ġorġ rridu mur jaqta tikkiet. Unta għamazzija mer. Marru mar il-belt biex jaqta tikkiet. U sa tant iċċempillu it-sija mer. Għadlu fejqijat. Alla jgħat il-belt, biex naqta ticket. Alla ma tqajt ma kim. Għax, ħana ġin nibda, ħana ġin nibdija. ħana ġin nibdija. Għax jistok l-spaghetti. It's your George rrit imur il-belt biex jaqta ticket. U mar il-belt, u ta' għamat si għamer. Le, mux inta għamat si għamer. Għanibdi. Uncle George rrit imur il-belt biex jaqta tiket. U mar. Ma kif kan kien il-belt, ħajħu pla spaghetti. Iċċempillu t-tija mer. Artlu fej ijat. Alla jgħid il-belt biex naqta' ticket. Sattant jiltaqa' ma' Kim u marru jieklu platt spagetti bil-klamari. U ta' x'qed tsemmi r-riċepi Luzja? Mer, għartu fejn hi qiegħed. Alla jgħadd ma' Kim li kol platt spagetti bil-klamari u qatgħatlu. Biss hekk, qalet. Żidt xi tnejn ta' jien, insomma.
Mela, kien hemm Uncle George u ried imur il-belt biex jixtri ticket. U meta mar il-belt, mar jikol plat klamar, plat spagetti, mar jikol plat spagetti. U ċemplit l-uzzija mer, għaltlu fejni għad, għalla għed jgħat il-belt nikol spagetti. Umbat intaqa ma kim, għalla biex tmur tikol spagetti miegħu, u kielu plat spagetti bil-klamari, u reġa ċemplit l-uzzija mer, saqsdu fejn jgħat, għalla li jgħat nikol spagetti ma kim, għatat.
Mela, mela, Mela nfakkarkom li t-tiju Ġorġ daħal il-belda u qataw l-ismijiet kollha, bidluhom, ħarbtuhom illi da daħal biex jaqta' biljet għal 25 anniversarju ta' żwieġ u anka biex ikun jista' jintaqa' mat-tifel Kim mhux it-tifla. li ilu jgħix Londra għal dawn l-aħħar ħames snin, meta wasal sab il-ħanut tal-aġenzija magħluqa u biex jgħaddi l-ħin iddeċieda jċempel lil ħuh Freddy biex jiltaqa' miegħu għall-kafè għand Jean Pierre's Bar. Dan mhux issejjaħ nofs jitkellmu, qabadhom il-ġuħ, ordnaw platt spagetti bil-klamari mussels u gambli. Kif kien għadhom se jieklu ċemplet it-Sija Mary u lil George qaltlu li qed tistennieh għall-ikel. Qalilha mela ssajjart, qaltlu spagetti bil-klamari mussels u gambli. George ħares lejn il-platt u qal, Il-laħba x'kumbinazzjoni! u qata'. U din il-verżjoni ta' Ronald.
Ġanni mar il-belt, kif kien il-belt, mar biex jiekol platt spaghetti. E, kif kien qed jiekol l-ispaghetti, ċempli kluzzi għamer. Nafi kien hemm kim fin-nofs, ma nafx kim. E, insomma, kien hemm kim. Veru ma nafx. Kien hemm il-pastizzi wkoll. Ġistikar pastizzi. Tista'